Helo a croeso i sianel YouTube Illumino IT, lle da ni'n trio wneud eich bywyd chi'n haws drwy ddefnyddio pethau Microsoft 365. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar ffwythiant XLOOKUP o fewn Excel, a be mae hwn yn galluogi chi wneud ydy edrych data i fyny mewn tablau eraill, pen da chi efo un set o ddata a dach chi isio edrych i fyny be ydi gwerthoedd sydd yn cyd-fynd efo hwn mewn table eraill, neu dach chi isio llenwi data um, sydd wedi selio ar y lookup yna yn gyflym iawn, mae'n mynd i helpu chi efo hynna. Felly mae'n mynd i helpu chi i fod efo um, data mwy cywir a mae'n mynd i alluogi chi i lenwi data yn lot cynt, yn enwedig pen da chi efo lot o ddata da chi angen uh, cysylltu fyny. Felly, heb ddim mwy o oedi, be am mynd syth i fewn i'r demo? A dyma ni yn yn teimlen ni, a newch chi weld, da ni efo ein teimlen poblogaethau o flaen ni unwaith eto, a mae hwn yn dod o De America, felly da ni efo'r gwledydd yn fan hyn, yn colofn A. Ac be ydi bwriad heddiw ydi dwi eisiau trio ffeindio allan be ydi prif ddinasoedd yr gwledydd yma, dwi eisiau rhoid nhw nesa i'r data yma, a newch chi weld yn colofn I a J mae gen i dabl arall sydd efo'r gwlad a be ydi'r prif ddinas ynddo fo. Rwan, dydy hein ddim mewn ordor, felly maen nhw wedi newid chydig, felly dyn ni'n gweld bod uh, Giana'n ail, French Giana'n ail yn fyna, Suriname, ond mae Uruguay'n drydydd yn fyna. Felly, dio ddim mor hawdd a just wneud uh, copy a paste i fewn i colofn F yn fan yna. Felly, da ni angen ffeindio ffordd chydig bach mwy clyfar o wneud y cyswllt rhwng yr ddau dabl, a dyna'n union be mae XLOOKUP am roed i ni. Dwi am gychwyn trwy roi teitl i colofn F. A diben ydy bod ni'n llenwi'r golofn yma i gyd efo'r prif ddinasoedd cywir. A mae hyn i gyd yn yn ail ddabl ni, ond fel o'n i'n deud, dwi methu jyst copio nhw i gyd, ond be arall fyswn ni'n gallu neud ydy copio un, a wedyn fyswn ni yn dewis hwnna, a copio hwnna i fyna, ond fyswn ni'n gallu wedyn copio'r llall, a wedyn edrych am Giana yn y tabl, lle mae hwnna? Wel, fel dach chi'n gweld, mae hwnna'n slo iawn, a fyswn ni'n gallu, yn hawdd iawn, wneud rhywbeth yn anghywir, fel bod fi'n rhoi rhywbeth mewn un cell i lawr, neu cell arall i fyny. Felly, dydy hwnna ddim yn ateb dda iawn i be dyn ni'n chwilio amdano fo. Felly, be am fynd yn ôl, Control Z, a Control Z eto, a wedyn, na ni gychwyn eto. Dyma lle mae XLOOKUP wedyn yn dod i fewn iddo fo ei hun. I gychwyn yr ffwythiant, da ni am roed equals yn fan hyn, so hwn ydy'r gell gyntaf da ni eisiau neud yn, so da ni'n mynd i roed equals, a wedyn cychwyn teipio x lookup, so da chi'n gweld yma, hwn ydy'r ffwythiant. Ok, a wedyn, da ni jyst wedi double glicio ar yr ffwythiant yn fan yna i gael o'i sgwennu gweddill yr cychwyn i ni yn fyna. Wedyn mae di agor yr um, bracket yn fan hyn. A mae hein bob tro'n dangos i chi wedyn be da chi angen roed i fewn er mwyn cael atab allan o'r fformiwla yma. Felly, da ni ar yr parameter gyntaf yma, sef mae o'n gofyn am lookup value. Lookup value ydy be da ni'n chwilio amdano fo yn y data arall. Felly, yn ein data gwreiddiol, da ni'n mynd i fod efo rhyw golofn sydd yn mynd i fatcho fyny efo'r tabl arall. A mae rhaid i ni ddewis yn fan hyn be ydy'r gwerth yna da ni'n chwilio amdano fo. Ac yn yr tabl yma, yr gwerth da ni'n chwilio amdano fo ydy y wlad. Felly, da ni'n mynd i ddewis yr gell yma sydd efo gwlad, felly A2. Felly, yn y rhes yma, da ni'n chwilio am Falkland Islands, a da ni'n mynd i ddeitha fo bod ni'n chwilio amdano fo yn y tabl arall yma ar y dde fyna. Felly, da ni wedi dewis hwnna. Dwi rwan am roed collnod A wedyn, da ni wedi symud ymlaen wedyn i'r ail parameter, felly mae'n deud lookup array. A lookup array ydy lle yn yr ail dabl ydyn ni'n chwilio am yr gwybodaeth gwreiddiol. Wel, da ni'n chwilio am y gwybodaeth gwreiddiol yn E2 i gychwyn efo hi, a mae o'n mynd lawr i E15. Da ni ddim yn chwilio yn E1, oherwydd hwnna di just teitl yr golofn yn fyna, a wedyn da ni just yn tynnu hwnna lawr, felly da chi'n gweld mae yna E2 i E15 yn fyna, dyna ni, so dyna lle da ni'n chwilio amdan yr golofn gyntaf. Rwy'n ta, Da ni'n mynd i chwilio amdan hwnna, ond be da ni'n mynd i roed yn ôl ydy, da ni eisiau yr prif ddinas i ddod i fyny fan yna. Wel, di hwnna ddim am roed y prif ddinas i ni. Felly dyna lle mae'r trydydd parameter rwan yn dod i fewn. Felly dwi am roed collnod arall. A wedyn, fel ydych chi'n gweld, da ni'n mlaen rwan i return array. A return array ydy, be ydy'r atab, da ni eisiau dod yn ôl yr ail dabl sydd yn cynnwys y data yna da ni eisiau rhoi yn y gell yma um, yn y pen draw. So, hawdd iawn efo XLOOKUP, unwaith eto, rhywun peth, be da ni eisiau dod yn ôl ydy'r atab sydd yn yr golofn yma. A mae hwnna, fel ydych chi'n gweld, yn J2 i J15. Rhaid, mae yna jyst rhywbeth arall da ni angen neud yma i sicrhau bod hwnna'n weithio. Um, fel da ni'n tynnu hwn i lawr, dan ni ddim isio i'r eitemau yma symud o gwbl. So mae'r, mae'r tabl yma bob tro mynd i fod yn yr un lle, ond fel da ni'n symud yr fformiwla yma lawr yn fyma, mi fydd rhaid i ni newid A2 i fod yn A3 er enghraifft, A4, A5. A mae Excel yn dda iawn ar wneud hwnna i chi yn awtomatig. Ond be wneith o wneud ydy, wneith o hefyd ddechrau symud yr eitemau yma i lawr hefyd, ond mae hein both yn mynd i fod yn yr un pethau. Felly, sut da ni'n sortio hynna ydy, da ni'n clicio i fewn i'r E2 na'n gyntaf, a da ni'n clicio ar F4. Ych chi, da chi'n gweld, mae yna ddau doler wedi dod i fyny fyna. Be mae hwnna'n golygu ydy, da ni bob tro'n cychwyn, di'r ots be sydd yn digwydd lle mae'r fformiol mae'n mynd, da ni bob tro mynd i gychwyn chwilio yn E2. A wedyn, da ni angen gwneud yr un peth i bob un arall, so i F4, Ag i F4 yna. F4. Oherwydd mae'r tabl yma bob tro mynd i fod yn yr un lle. Felly dyna pam dyn ni angen y doleri yna yn fyna, oherwydd fel dyn ni'n symud i lawr yma, dyn ni ddim eisiau i Excel feddwl bod o'n gorfod symud yr tabl yma i lawr hefyd. Felly, dych chi'n gweld, dyn ni ddim wedi rhoi y doleri ar A2, oherwydd mi wneith hwnna newid i A3, A4, A5. Felly, dyn ni'n cau yr braced sydd yna. Ac efo unrhyw look, wneud hwn rwan, ddod ni efo'r data dyn ni'n chwilio amdano fo. Felly, um, look up value, look up array, array ydy just kind of, nifer o werthoedd o fewn Excel, so mae'n gallu bod yn dabl, mae'n gallu bod yn golofn, um, ond mae o'n mwy nag un cell. Uh, a wedyn, y return array ydy be dyn ni'n dod yn ôl, a hwnna sydd yn fan hyn yn y trydydd yn fan yna. Return. A fel ydych chi'n gweld, mae'n deutha fi mae Stanley ydy Falkland Islands. Felly, dwi eisiau dangos yma, mae ddim look ydy hwnna, bod o jyst yn digwydd bod yr un gynta. A be dyn ni eisiau gwneud wwan, i wneud yn bywyd yn hawdd ydy, dyn ni eisiau copio yr fformula yna i lawr i bob un o rhein. Ac i wneud hynna, yr ffordd hawsa ydy dod i fan hyn ar yr sgwâr bach yma, ar gwylod y dde ar yr uh, cell gyntaf, dwbl glicio, a fel da chi'n gweld, mae wedi llenwi'r data i fewn, felly be am wirio os di hwn yn iawn. French Guiana, KN, French Guiana, KN, Suriname, Paramaribo, Paramaribo, Georgetown, Guyana, Georgetown, Guyana. Felly, fel da chi'n gweld, mae hwn wedi chwilio am yr gwahanol werthoedd sydd yn colofn A, a mae o wedyn wedi dewis yr prif ddinas iawn i ni, er mwyn rhoi do yn colofn F. A fel da chi'n gweld, mae XLOOKUP wedi wneud y gwaith yna i gyd i ni, unwaith da ni wedi gosod un fformula, Da ni wedyn wedi gallu copïo hwnna lawr yr holl ffordd i waelod y tabl, a mae wedi dod â'r gwybodaeth yna i gyd yn ôl i ni. A felly, fydd hwnna'n gywir, mae wedi cael ei wneud yn sydyn, da ni ddim wedi gorfod copïo un wrth un, efo'r siawns o wneud kind of rhywbeth yn anghywir. Felly, fel da chi'n gweld, mae o'n helpu ni ar y ddau ochr yna, wneud pethau'n gynt ac hefyd wneud nhw'n mwy cywir. Jyst i ddangos i chi o ran y doleri, So mae kn, mae hwn wedi newid i A3 oherwydd wnaethon ni ddim rhoi doler i fewn, ond mae'r uh, lle mae'n chwilio am y data wedi aros yr un peth bob tro, so di hwnna ddim yn newid, ond mae'r lookup value yn newid i bob un o hyn. Felly dyna beth di'r gwahaniaeth rhwng rhoi y doler i fewn a peidio rhoi y doler i fewn yn fan yna. Yn olaf, dwi jyst am ddangos i chi bod o'n hawdd iawn hefyd strwythuro y data yma ychydig bach mwy. Felly, be dwi'n gallu neud ydy dwi'n gallu mynd â'r data yma, so hwn di'r ail dabl, felly be am ddeud bod fi eisiau rhoi o mewn teunlen arall i wneud pethau chydig bach yn haws i ni. Felly mae gennau un yn fyma dwi wedi greu yn gynharach, sef prif ddinasoedd, dach chi'n lawr yn y gwylod yn fan yna. Felly dwi jyst am ddewis hwn i gyd, mynd Control X, sef cut, a wedyn dwi am gopio hwn i gyd i fewn i fan hyn. A mae Excel am wneud rhywbeth anhygoel yn fan hyn hefyd yn awtomatig i chi. Oherwydd, fyswn i wedi meddwl, mae hwnna'n mynd i dorri fformiwla fi erbyn hyn, oherwydd dydy'r fformiwla ddim am wybod lle mae'r gwybodaeth arall. Ond, fel ydych chi'n gweld, mae hwn wedi aros fel bod yn gweithio. Um, be mae di wneud ydy, mae di diweddaru yr fformiwla i ddeud, ww reit, dwi 'di sylweddoli bo' chdi 'di symud yr gwybodaeth yma i gyd i'r daenlen prifddinasoedd, a ma' hwnna'n ga'l ei ddangos efo yr enw prifddinasoedd a wedyn yr exclamation mark, a wedyn mae o hefyd wedi diweddaru yr celloedd lle mae'n gallu ffeindio'r data. Felly, an- Excel wedi neud hwnna'n anhygoel i ni, ond mi ydach chi, fel dwi'n dangos yn fan hyn, yn gallu bod efo'ch data chi mewn taenlen arall, neu hyd yn o'd mewn llyfr gwaith arall,